Күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, әлхәмдүлилләһ, менә Аллаһның рәхмәте белән Рабигуль әүвәл айлары да килеп җитте. Безнең биек булган Пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм, мөкатдәс зат булган Рәсүлебез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең туган ае. Әйтеп китәсем килә, хәтта мөселман булмаган Хәтта Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмгә гомере буе каршы барган адәм заты Әбу Ләхәбне искә төшерик. Ул гомере буе Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә яу булган, каршы барган, юлына каршы чыккан, дәгъватына каршы чыккан бер зат. Аллаһ Сүбхана вә Тәгалә менә шушы Әбү Ләхәб турында хәтта үзенең китабы булган Коръәни Кәримдә аерым бер сүрә багышлаган, аның җәһәннәмдә буласы турында әйткән. Бу бик куркыныч, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Әмма Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте барча затларга да, барча колларына да киң, мөхтәрәм җәмәгать. Әйтеп китәсем килә бер әйбер. Менә шушы Әбу Ләхәб шул кадәр кабәхәт була торып та, вафат булганнан соң, аның агасы, ул бит Әбу Ләхәб пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның агасы була. Әгәр дә сез белсәгез, Габбас та аның агасы була, ләкин ул мөмин була. Менә Габбас Әбу Ләхәб үлгәч төшендә күрә. Нинди төш күрә? Мөхтәрәм җәмәгать. Ул Абу Ләхәбне бик авыр хәлдә күрә. Абу Ләхәбтән сорый, ничек Аллаһ Тәгалә сине кабул итте? Ничек ул сине син нәрсә эшләде синең белән? Әлбәттә, Абу Ләхәб әйтә, Аллаһ Тәгалә мине бик каты газаплый. Газаплар көчле, түзәрлек түгел. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң нәрсәдә? Хәр дүшәмбе көнендә Аллаһ Тәгалә хәр дүшәмбе көнендә Аллаһ Тәгалә минем газабымны киметә ди. Ни өчен? Дүшәмбе көнендә Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям туган көне. Суәйбә дигән кол була Абу Ләхәбнең. Ул килә һәм шул хәбәрне бирә, Синең энекәшең, племянник туды, Мөхәммәд исемле. Мин ди шатлыгымнан бу Суәйбәне нишләттем? Азат иттем. Бу Бухари риваятендә килә, җәмәгать.

Дәгъват кылсак, салаватлар әйтсәк, касыйдәләр укысак, мөнәҗәтләр әйтсәк, аннан без гөнаһлырак булабызмы? Бидгать буламы ул? Әгәр дә үзебезнең яраткан Рәсүлебез салләллаһу алейһи вә сәлләмгә салават әйтеп, үзебезнең шатлыгыбызны күрсәтеп, Үзебезнең тирән булган мәхәббәтебезне белдереп җыелсак, безгә гөнаһ булырмы, әллә савап булырмы? Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән безгә савап булыр. Суфьян әс-Сәүри көннәрдән бер көнне хаҗда тәваф кыла икән, һаман Аллаһуммә салли галә Мухәммәд, ләббәйк Аллаһуммә ләббәйк, Аллаһуммә салли галә Мухәммәд дип, пәйгамбәребезгә салават өсти торган булган. Шуннан сорыйлар Суфьян әс-Сәүридән, Бу салават әйтүнең сере нәрсәдә? В чем смысл? Или тайна заключается, что ты салават говоришь все время. Ни өчен? Хаҗга барган вакытта Хаҗга барган вакытта минем әтием хаҗда юлда вафат булды ди. Хаҗ юлында вафат булды. Йөзе карала. Мин кайгырдым, җыладым. Әтинең үлгәненә генә түгел, ә йөзе каралганына. Шунда кайгырып җылап утырганда йокыга киткәнмен, килде каршыма кем? Ап-ак киемдә чалмалы бел зат. Әтиемне сыпырды гына, әтинең йөзе ди агарды. Суфьян әс-Сәүри табигыйннардан булган зур галим. Мөхтәрәм җәмәгать, шуннан мин бу кешедән сорадым, кем син? Әллә син мине танымадыңмы? Мин Расулуллах саллаллаху алейхи вәсәлләм диде. Мин Аллаһның Расулы. Шуннан Суфьян әс-Саури сорый пәйгамбәребездән, нинди сәбәп белән әтиемнең йөзе каралды соң? Һәм ни өчен ул хәзер агарды? Ул әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, Ул, ди, яшерен гөнаһлар кыла иде, Аллаһ һәм үзе генә белә торган, ди. Шуңа күрә йөзе каралды, ләкин бер кайчан да миңа салават әйтүдән туктамады. Шуңа күрә йөзе агарды, ди. Әгәр салават әйтсәгез, җәмәгать, салават әйтү фарыз, инналлаһа вә мәләикәтәһү, дөреслектә Аллаһ, Аллаһ Тәгаләнең үзе. Менә иннә дигән сүз, җәмәгать, иннә, поистине, хакыйкатьтә, дөреслектә, ничек кенә тәрҗемә кылмаса, но хакыйкать белән сүз бара. Аллаһ Тәгаләнең Үзе, бөтен галәмнәрнең Раббысы Үзе Үзенең Хәбибе Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә салават әйтә. Безгә бидгать дип әйтәләр. Салават әйтү бидгатьмени? Аллаһ Тәгалә әйтә, Вә мәләикәтәһу, фәрештәләр дә, ди, салават әйтәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Йә әйюһәлләзинә әмәну, әй иманлы бәндәләр, саллу галәйһи вә сәллиму тәслимә, сез дә иман китерүчеләрдән булсагыз, сез дә Мухаммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә салават әйтегез. Монда саллу фи'лу амр, Аллаһ Тәгалә әмер бирә, ягъни салават әйтү галимнәр әйтәләр шушы аятка таянып фарыз икән. Пәйгамбәребезгә салават иң кимендә галимнәр 300 тапкыр көнендә булырга тиеш диләр. Аллаһ субхана ва тәгалә пәйгамбәребез турында Коръәндә Мөхәммәд дип әйтми. Дүрт җирдә генә Мөхәммәд дигән сүз килә. Ул да булса пәйгамбәр саллаллаһу пәйгамбәрлеген исбатлаучы сүзләр.

Мөхәммәд салләллаһу аләйһи вә сәлләм сезнең ирләрегезнең атасы булмады. Ул соңгы пәйгамбәр, расүл булды, ди. Соңгы пәйгамбәр, ди. Ягъни аның пәйгамбәрлеген исбатлаучы аятьләрдә Мөхәммәд сүзе бар. Ләкин башка пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Я Ибраһим, я Иса, я Муса, я Нух". Ләкин бер аятьтә дә Аллаһ Тәгалә я Мөхәммәд дими.

Ахыр заман пәйгамбәрен никадәр дәрәҗәсен күтәрә. Җир йөзендә җәмәгать бөтенләй бер нәрсә булмаганда, уйлап карагыз, бер нәрсә булмаганда. Хәтта Аллаһ Тәгалә үзе генә әйтәләр, нәрсә Аллаһ Тәгалә иң беренче чиратта яратты? Каләм диләр. Ярар. Ләкин каләм дә булмаган вакытта, иң беренче Аллаһ Тәгалә пәйгамбәр салләллаһу алейһи вә сәлләмнең Мухаммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең нурын яратты. Нурын. Шул нурдан Аллаһ Тәгалә барча галәмнәрне яратты. Адәм галәйһиссәлам белән Хава җир йөзенә төшкәч, дога кылдылар, "Я Раббыбыз, Мухаммәд хөрмәтенә гафу кыл безне." Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм хөрмәтенә гафу кыл дип Аллаһтан сорау ярый. Шунда Аллаһ Тәгалә сорады, Йә Адәм, каян белдең Мөхәммәд турында? Җәннәттә булганда, синең гаршеңдә укыдым, Лә илаһә илляллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтә, Әй Адәм, Мөхәммәдне яратмасам, мин дә, сине дә барлыкка китермәс идем, ди.

Нәрсә диде пәйгамбәр саллаллаху аның турында Аллаһ Тәгалә Коръәндә? Иннәкә лә'ала хулукин азим, син биек әхлак иясе диде. Ул беркайчан да бер кешегә дә начарлык белән кайтармады. Начарлыкка начарлык кайтармады. Бер кешегә дә явызлык эшләмәде. Һәрвакытта да хәерле мөнәсәбәттә булды.